Also ech hu mer jo iwwerluecht gehat, wéi mer dës Episod ufänken. An dunn ass mer natierlech déi platt Idee komm, dass mer einfach kéinte Sexgeräischer maachen. An ech gesi schonn hei, d'Begeeschterung ass grouss.
Op Kommando ass dat sou schwéier?
Ja, dat hänkt dovun of, wéi laang ee geüübt huet. Ech mengen, ech sinn do e bëssen, also konservativ ass definitiv dat falscht Wuert, mee ech fannen, dat ass, fir mech wär dat Blasphemie, se ze faken. Esou, ech fannen, dat ass esou e schéi, eng schéi Kathedral u Geräischkulissen, déi een do kreéiere ka, mee ech fannen, déi däerf een net imitéieren, déi mussen da schonn aus deem déifsten Ënnere kommen. Mee an, sees du da Mainstream-Porno wär blasphemësch? Hm.
Also ech gesinn se jo souwisou ëmmer nëmmen als e wëssenschaftlecht Material, wat ech ah, analyséieren. Ah, dat kucken ech.
nee, nee, Kelly, frisst du dat, well se no synchroniséiert ginn? ja.
Pornokaraoke ass iwwergens mega witzeg. Ech heis nun, dann, da sinn ech jo fir déi Imitatioun. Da geet et, an dem ganze Spiel geet et net. Ah, kuck, um, du hues da schon selwer widersprochen. Mann!
Mee Porno-Karaoke ass wierklech witzeg. Wat ass dat genau fir déi Leit déi et net wëssen? Ma do hëls de einfach, also am beschten richteg gutt oldschool Geschichten, esou déi och moosseg fierchterlech sinn an e bëssen Toun aus an. Siwwenzeger Joeren däitschen Porno. Jo, jo, jo, esou.
Ech fäerten dergéint Dialoger méi méi interessant wéi se am Originalmaterial wären. Absolut, ma jo, dat ass et eben, also dat ass schon schon e spannende Prozess deen. Da Kreativitéit bedarf an enger Ausdauer an enger interessanter Stëmm. Also ech hunn dat enke mat esou Ninja-Pornoe gemaach a mat Alice in Wonderland, dee Porno-Musical. Do war et wierklech zimlech witzeg, sou mega.
Mir kommen e bësse vum Thema of. Vläicht hutt der et bis elo schonn erausfonnt, mir schwätzen haut iwwer. Geräischer beim Sex. Yes.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also, haut schwätze mer iwwer Geräischer beim Sex a Sexgeräischer. Do probéiere mer déi ganz Palett ofzedecken vun eegene Geräischer, wat fir Geräischer gëtt et, firwat gëtt et Geräischer, vläit och vu Geräischer vun anere Leit, ob een déi héiere wëll oder net, Geräischer déi Genitalie maachen. A mir kommen och ganz interessanterweis e bëssen op Audioporno ze schwätzen, also Porno deen iwwer Geräisch haaptsächlech funktionéiert. Dat heescht mir hu vill vir. Am Studio sinn ech d'Kelly. Dan.
An de Joël.
An haut si mer mol eng Kéier zu dräi, well et ass e grousst Thema. Et ass jo schued, dass een eis am Studio net gesäit, well de Joël huet elo esou schéi geklimpert mat den Aen, wéi d'Sendung Mit der Maus, wou een dann ëmmer esou kling, kling, kling huet.
Dat ass dat Schéint um Podcast, datt en ebe just auditiv ass an een net gesäit, wann ech meng Aen vu Verzückung zoumaachen, well ech meng eege Stëmm esou gäil fannen.
Jo, dat bréngt een eigentlech schonn op de Punkt, ob ee mat enger Persoun sexuell interagéiere kann, där hir Stëmm engem net gefält. Also, wéi ee schwätzt a wéi eng Geräischer ee beim Sex mécht, si jo nach eng Kéier zwou ënnerschiddlech Saachen, oder? An ech mengen, wann ee just sexuell interesséiert un enger Persoun ass, kann ee vläicht driwwer ewechkucken. Wat denkt Dir? Ech mengen, datt dat schonn geet. Also jee nodeem wat fir een Dialekt eng Persoun huet zum Beispill, kann een deen jo och net sexy fannen, mee wann een d'Persoun u sech awer interessant fënnt, da mengen ech ass dat awer net ganz esou schlëmm wann een d'Stëmm net esou interessant fënnt. An wat een awer och mengen ech muss soen ass dat Leit jo anescht stöhnen wéi se schwätzen, also dat kléngt jo oft ganz ganz anescht. Jo, Also ech mengen, dass et déi strangest Geräischer ginn oder Stëmmen, déi iergendwann méi schéi ginn, wat een de Mënsch méi laang kennt oder méi sexy ginn, wa se et net direkt sinn. An do kann och heiansdo dat absurdst Geräisch oder déi komeschst Gewunnecht dann iergendwann léif ginn. Ech mengen, dass dat immens vill mam Prozess ze dinn huet, wéi ee mat deene Mënschen interagéiert a wéi, wéi gesot, esou e gewëssene Sexappeal einfach och wuesse kann. Am Kader vun enger Interaktioun. Ja. Dat klingt wie Mathe.
Lauschtert och déi nächst Episode vun Maybe Sex, Sex an Algebra. The Big Gang Bang Theory.
Wéi ass et da lo mat Geräischer beim Sex? Well ech muss soen, ech hunn ëmmer geduecht, apropos Porno, Joël, misst ee beim Sex Geräischer maachen, fir datt déi aner Persoun mierkt, dass ee frou ass mat deem, wat ee mécht. An dat kënnt natierlech dovunner, dass ech als jonk Persoun Pornoe gekuckt hunn an dass een dat do vill matkritt. An ech muss soen, et war net esou schlau, well doduerch, dass ech mech drop konzentréiert hu Geräischer ze maachen, fir dass déi aner Persoun mierkt, dass et gutt ass, konnt ech guer net méi mierken, wéi ech am Fong selwer fonnt hunn. An dann hunn ech beim Masturbéieren erausfonnt, dass ech meeschtens net esou vill Geräischer maachen, och grad wann et gutt ass. Also ech sinn och éischter lues beim Masturbéieren, ausser ech men dat absichtlech, dorop, op dat Thema komme mer vläicht noch. An ech hunn dat och scho beim Sex gemeet, well ech dat awer och iergendwou sexy fanne fir da méi ze stönen, wéi ech am Fong lo vun deem wat ech fille géif. Mee vue dat ech dat net sou vill maachen, fanne ech dat dann awer och net schlëmm. Also fir mech ass dat dann net gefaked, mee et ass einfach esou, ech verstäerken dat wat souwisou do ass. Also ech fannen d'ënnerdrécken ka jo och eng Verstäerkung mat sech bréngen. Ech hat elo eng relativ rezent Erfahrung déi zum halwe krepéieren iergendwéi gefouert huet, well s de weess dass bësse méi bësse méi Matbewunner an engem Haus sinn an wou s de dech einfach extrem um Bieder rapps fir näischt ze maachen an iergendwann einfach net méi weess wéi s de et maache solls, well s de a Géigestänn bäisse muss oder hallef erstécks ënnert engem Kësse well s de denks ok du fänks elo net u mat blären. An iergendwéi ass dat extrem ustrengend an op där anerer Säit sammelt dat awer och eng riseg Explosioun an dir selwer un, déi dann wierklech iergendwann effektiv net méi ganz ze packen ass. Also wann ee wierklech ganz, ganz roueg wëll sinn an sech anescht net gerappt kritt, gëtt et jo och Hëllefsmëttelen. Also et gëtt jo Gag-Balls. mee dat muss een gutt fannen an dat verhënnert awer och all aner verbal Kommunikatioun. Et geet jo och an eng BDSM Richtung, do wäerte mer jo hoffentlech nach an aneren Episode bësse méi driwwer schwätzen, mä ech fannen et mega interessant, dass souwuel méi Geräischer maachen loschtvoll ka sinn, wéi se ze ënnerdrécken, sou also dass et a béid Richtunge funktionéiert. An ech muss soen, eng Saach wou ech scho driwwer nogeduecht hunn, opgefall ass a Relatioun zu Porno ass Dass et eng Verbindung zu Orgasmus gëtt, déi zimlech interessant ass, well bei Persoune mat Penis ass jo am Fong den Orgasmus duergestallt doduerch, dass se ofsprëtzen. An dat ass dann esou quasi, och wa mer wëssen, dass net all Orgasmus an engem Samenergoss ennt an net all Samenergoss en Orgasmus mat sech bréngt, mä dat ass esou wéi et am Porno duergestallt gëtt. An d'Fra gëtt ëmmer esou duergestallt wéi de grousse Mystère, do gesäit ee jo guer net, ob se en Orgasmus huet oder net, dat kann ee maximal fillen. An der Vagina selwer, an dofir muss se ëmsou méi stöhnen, fir den Orgasmus duerzestellen. Et ass jo och interessant, wéi vill verschidde Variante vun Ootmen et einfach gëtt. Also ech fannen Ootmen extrem spannend als ganz Subkategorie an deem, an deem Fall. Also bei deem enge kann et jo Hyperventiléiere sinn a bei deem anere ganz déif a sech goen an, jo. Also dat Ootmen ass jo och ee Geräisch an dorunner kann ee jo och mierken, wéi gutt d'Saachen, déi ee grad mécht, enger Persoun dinn, einfach doduerch, datt d'Ootmung an d'Luet geet oder se anescht ootmet. An dat heescht, am Fong muss een och net, och wann ee wëll signaliséieren, datt engem dat gutt deet, et muss een net superhäert stöhnen oder keimen, mee et kann een och einfach. méi haart sinn. Mee dat hänkt natierlech ëmmer dovun of, wéi haart seng Umgebung ass, ob déi aner Persoun dat héiert an ob se och vläicht sech selwer drop geschoult huet, fir dat ze mierken, fir dat ze lauschteren, fir do nozelauscheren. Well ech fannen, dat kann, dat kann immens erreegend sinn, och einfach nozelauschtere wéi et enger Persoun grad, grad geet mat deem, wat ee mat hir mécht.
Eng Frëndin huet mer wéini gezielt, dass hatt reegelméisseg vu senge Partneren den Orgasmus verschass kritt, well hatt déi 10 Minutte bevir et kënnt mega witzeg Geräischer mécht, an zwar kontinuéierlech, an dat steigert sech vun engem méi luesen Huh, huh, huh, bis zu engem Ih, ih, ih, ih. Kuck, lo hunn ech d'Geräischer awer gemat. Anscheinend, wann ee sech dat e puer Minutte laang unhéiere muss, muss de seng Partnerin ëmmer esou laachen, datt se sech selwer an hatt aus dem Konzept bréngen an ëm den Orgasmus. Ja. Mee Laachen ass jo och e Geräisch. Also et ass jo dann en fröhliches Zusammenkommen, kommen oder eng Massekarambolage vun de Geräischer oder Ja, esou. ech mengen dat huet sech net esou gefreet. Dass en nämlech zwee Mol Ha Nee geschitt mat zwee ënnerschiddleche Leit.
Also et, ech hat och scho Situatiounen, wou ech gemierkt hunn, okay, dat déi aner Persoun elo ugefaangen huet mat Geräischer maachen mat hirem Mond, mat stöhnen, huet mech enorm ugetörnt, also wierklech net nëmmen op enger geeschtescher Ebene, mee och wierklech esou op enger kierperlecher Ebene, esou dat ee sech dann kaum nach kontrolléiere kann. Dat hunn ech och, fannen ech och immens interessant, dat dat esou, dat ee sech do géigesäiteg kann an Ekstase stöhnen quasi. Wat war dann dat komescht Geräisch, wat der jee héieren hutt, wat aner Leit gemaach hu mat deenen der sexuell interagéiert hutt? Hm, dat ass eng gutt Fro. Also bei mir war et op alle Fall den Typ, deen wierklech iergendwann Geräischer gemaach huet wéi e rührenden Elch, sou. An do hunn ech wierklech mega misse laachen. Also do ass och wierklech alles zesummekomm vun, also hien hätt mech eigentlech guer net gebraucht, hie war einfach, hie war sou gäil, well hien einfach u sech gäil war als Mann so ich kann echt erst zwei Jahre lang guck dich einfach im Spiegel da kriegst du sowieso ein ganz sympathisch
ja
mir apropos komisch Geräischer mhm. äh, et gin eng jett komisch Geräischer die net aus dem Mund kommen beim Sex ah, ich gif dat so äh. nach enke andeelen et gin der die vum Kierper kommen an gin der die vun der Umgebung kommen, also ganz oft dem Bett einfach, wat quiitscht oder knarzt oder soss iergendwelch Geräischer mécht. An et ginn Hëllefsmëttelen, déi, oder Toys, déi Geräischer maachen. Zum Beispill, jo. Also ech mengen, déi Persoun, déi e Vibrator erfënnt, deen net kléngt wéi eng elektresch Zännbiischt, mee méi angenehm, déi wäert vill Sue maachen. Yes. Déi Persoun, déi Better erfënnt, déi net quiitschen, no enger Zäit warscheinlech och.
Quiitschen Waasserbetter eigentlech op iergendengem Punkt? Oh, dat ass fuerchtbar, déi maachen déi ganzen Zäit. Also ech hat nach net d'Geleeënheet, Sex an engem Waasserbett ze hunn. Ech hunn awer schonn a Waasserbetter geschlof an dat ass wierklech, et huet een ëmmer esou Albdreem, dat een iergendwéi. 20.000 Meilen unter dem Meer wier oder sou.
Wat ass da mat Geräischer, déi de Kierper mécht? Also ech fann dat onmoosseg uspriechend. Ech fann dat déck schéin. Mee ech, mir fällt grad kee schéint Wuert a fir dat schéint Geräisch. Also, well ech, mir fällt näischt aneres a wéi Flutschen am Moment. Also e Geräisch, wat entsteet duerch e gewëssene Montant u Fiichtegkeet, déi aus ganz verschiddene Kierperëffnunge ka kommen. Do, Oder vun der Haut. Wo, äh, ah ja, das war wo genau. Flëssegkeet an Friktioun ass, an dat ass beim Sex mensch meeschtens iergendwou, mhm. do entsteet en flutschend, schmatzend Geräisch ganz oft. Ja, mir fannen déi Wieder net schéin. Also ech hu mer iwwerluet, dass ech vill nei Wieder fir de Podcast wëllen erfannen. Mee ech fannt dat op alle Fall schéin. Also et gi jo och déi Nuru-Pornoen, dat ass jo wou d'Leit da mat mega vill Ueleg openeen ronderëm flutschen. Also dat ass esou Ganzkierpermassage an dann iergendwann Sex, mee du muss awer oppassen, dass de net op deem aneren ausrutschs oder vun em erofwells. Mee ech fannt déi wierklech uspriechend, sinn zimmlech schéin. Maja, a wéi gesot. Also ech fann deen dee Kontext schon schon toll. Also du hues jo do och dann eppes wat nach mat ugesteiert gëtt, dass de weess, dass deen anere kéint Freed hunn, well den an iergend enger Form fiicht ass an dann ass de Wee geebnet fir weider ze maachen an bësse méi ze wëssen, dass de deem aneren och net wéi dees, well genuch Fiichtegkeet do ass. Just net wieder esou zu esou kulinaresche Metapheren steet, mee Leit déi schon eng Kéier e Risotto gekacht hunn, ech fannen dat kléngt wéi gudde Sex. Also dat ass och dat eenzegt dat eenzegt Rezept wou ech dann ëmmer muss, also vläicht ass et och well ech Risotto esou gär hu, mee ech muss dann ëmmer u Sex denken, dat ass wierklech. Ech muss et mer erklären.
Wann een, wann een Risotto kacht, dann huet ee jo Räis an engem Dëppen an schëtt een ëmmer bësse Waasser dobäi. Ja. An dann muss een vill doranner réieren, dat sech déi Flëssegkeet verdeelt an dat schmatzt dann esou. Ah, stëmmt, jo. Joël, elo denken ech entweder un dech oder u Sex oder u béides dat nächst Kéier, wann ech Risotto kachen. Ech fannen dat iwwerhaapt net schlëmm.
Ech mengen et ginn awer och Leit déi Kierpergeräischer guer net esou flott fannen, well et gëtt do dat, boah, net esou schéint Wuert, Vaginalfürze, also wann aus der Vagina quasi e Fuerzgeräisch kënnt. Vu Loft déi sech an a fir sech opgestaut huet, wann ech richteg informéiert sinn. Jo. Also ech weess, datt mir dat déi éischt Kéier geschitt ass, also dat ass laang hier nee et ass wierklech wann s de nach jonk bass an net esou vill Erfarung hues an du fir d'éischt mol awer vläit esou am am Spill dra bass dass déi Faarf net hierkënnt net matkriss wou dat Geräisch hierkënnt dass de dech schrecklech erféiers an iergendwann awer an e Punkt erakënns wou s de jo och deng eege Geräischer einfach akzeptéiere muss an iergendwéi well dat ëmmer mat positiven Momenter verbonne war. Hunn ech déi viirtzdu gär hu geléiert. Also ech mengen, ech hunn dat nach net esou oft erlieft, dat dat bei Leit, déi eng Vulva haten, geschitt ass. Mengen, dat wier dann éischter ëmmer esou e Moment, wou dann jiddwereen e bëssen doriwwer geläert huet oder dat witzeg fonnt huet an dann huet ee rëm weidergemiet. Also ech fann dat awer net, dat dat eppes Eekleches ass, esou. Ech fannen och wann eng Persoun furzt an sou wann net grad een Land matkënnt ass dat am Fong och net wierklech schlëmm sou. Dat Kierp dat geschitt eben einfach bei Kierperen an och wann dat geschitt da da muss een dat ewech man an dann Absolut. kann ee weider man oder et mécht een eppes aneschters, geet een eppes eessen oder sou.
Zum Beispill Risotto.
Also, wahrscheinlech fannen déi meescht Leit dat Geräisch einfach witzeg oder neutral, mee ech mengen, et ginn och Leit, déi mega dorop stinn, fir déi dat bësse sou ee Fetisch ass. Vaginalfürze?
Jo. Mhm.
Wat, mengen ech, och nach bëssen vläit an déi Richtung geet, ass dat méi voyeuristescht, anere Leit beim Sex nolauschteren. Entweder um Internet, wou mer bei Audioporn wieren, doriwwer kënne mer vläicht dono schwätzen, mee och am reelle Liewen, also Leit einfach nozelauschteren. Wéi vill Leit hutt Dir da scho beim Sex héieren, absichtlech oder onabsichtlech? Ech ënnerstellen Iech elo näischt. Ah, däerfs de awer gären. Ech fannen dat total interessant.
Ech schiissen et esou eng gutt Dosen, giff ech soen, awer ëmmer onabsichtlech an ech muss soen, ech hunn dat meeschtens net esou interessant fonnt. Also et ass dann éischter esou, ah jo ok, aner Leit hunn och Sex oder ah jo ok, d'Elteren hu Sex. Dat ass, also dat ass mengen ech och déi éischt Kéier, dat ech Leit beim Sex héiere hunn. Dat war da e bësse esou, hm, ok, jo, dat war mer scho bewosst, dat dat esou wier, mee onbedéngt matkréien hunn ech dat elo net missen. An soss bei aner Leit, also wann ee keng Ahnung, Matbewunnerinnen huet oder mat Frënn iergendwou ass an dann héiert ee Leit, dann ass dat éischter esou, ah jo, ok, vill Spaass. Ech mengen et kënnt immens op déi eege Verfassung un dee Moment. Also et gi Momenter do ka mech dat total traureg maachen, well ech denken esou, Mann ech wëll och an ech weess elo mol net wou der sidd. Lëscht. An aner Situatioun je net je net im wéi allengst de bass de Moment ass dat en kann dat interessanten Input sinn fir ze masturbéieren. Äh, also déi Situatioun, déi mir am, am presentesten am Kapp ass, déi ass bal 15 Joer hier. Dat war um Esp äh, Esperanza Festival, wou deen nach vill méi kleng war. Deen ass an der Belsch. Dat war e ganz klengen Camping. An ech sinn effektiv um Wee äh, bei d'Toilette um Camping sinn ech laanscht en Zelt gaangen, wou Leit Sex haten an, Ech mengen, dat war deen éischten esou hallefwegs strangen, voyeuristeschen Moment, wou ech wierklech gemierkt hu, sou, Hey, du solls nach eigentlech weidergoen, mee du hues guer keng Loscht. An du hunn ech mech e bësse méi wäit ewech gestallt an ech hunn dat dunn awer zimmlech spannend fonnt, obwuel een och op engem Camping da muss soen, sou, do kann jo och e bëssen Exhibitionismus vun hirer Säit do gewiescht sinn, well. Jo, oder et huet een net dru geduecht, dat. Zelter keng Mauere sinn. Jo, do kann ech Äech vu mengem peinlechste Walk of Shame erzielen. Uh. Dee war och op engem Festival. Et war nach relativ fréi am Owend, dowéinst waren am Fong keng Leit um Camping, mee jiddereen um Concert. An ech hat spontane Sex mat enger befrënnter Persoun am Zelt. A mir waren am Zelt an d'Zelter vun all eisen. Anere Kolleege ware ronderëm, déi awer net do waren. A jo, iergendwann eng Kéier kënnt iergendeen eran an d'Zelt a mir hunn natierlech, waren esou, Huh, ok, hunn opgehalen, hunn eis ugedoen, ech sinn erausgaangen a virum Zelt stoungen all eis aner Kolleegen. An ech, ech hat, mengen ech, d'Boxen just nach esou zesummegeklappt, hat déi am Grapp, walk of shamen a mäin eegent Zelt, déi, mengen ech, d'Boxen hunn. An do hunn ech mer geduecht, Ah jo, Merd. Déi Geräischer, déi hätt ech am Moment net wéilten deelen. Ah jo, dat ass natierlech e wichtege Punkt. Also ech war op der Fusion, wou Leit eng Stonn laang Sex haten am Zelt niewendrun an iergendwann sutzen Tonne Leit ronderëm a wou déi no enger Stonn erauskomm sinn, huet de ganze Camping applaudéiert, wou mer eis all gefrot hunn, wéi s de bei 33 Grad kanns a sou engem klengen Zelt sou laang Sex hunn. Dat war awer iergendwéi witzeg. Mee ech fannen, wann een et selwer net deele wëll, da verstinn ech awer och, dass dat. eng Gêne produzéiere kann. Ja. Ja, virun allem wossten déi Leit, déi ronderëm stoungen, net, dass ech an déi aner Persoun Sex haten. Dat war onangenehm. Heiansdo kritt een jo och Informatiounen, déi een net onbedéngt wëll hunn. Also bei, an esou Zelter. Ech hu mech grad un eng Situatioun erënnert, wou ech Leit, onfräiwëlleg nogelauschtert hunn, wat ech am Fong net esou schlëmm fonnt hunn, mee dat wat mech bësse gestéiert huet war, datt ech matkritt hunn, datt se op Safer Sex verzicht hunn, wou ech sou geduecht hunn, Äh, dat hätt elo net missen sinn, dat hätt ech elo net misse wëssen. Jo, mee Joël, dat kann ech effektiv verstoen. Da kënnt ëmmer d'Sexualpädagogin, ëmmer héich, déi am léifste géing eriwwer bei d'Zelt klappe goen a soen, Äh, entschëllegt.

Jo, vläicht zu Audioporn. Domat menge mer Porno, dee gréisstendeels auditiv funktionéiert. An et ginn e puer ënnerschiddlech Zorten. Ech hunn eng Kéier do e bëssen nogefuerscht. An déi eng Kategorie ass, Leit beim Sex effektiv nolauschteren. Dat heescht, dat si Siten, meeschtens vun Amateure fir Amateuren, wou Leit sech Ophuelen beim Sex an dat dann héich lueden an dorunner Freed hunn. An heiansdo ass sou eng Beschreiwung, ech weess net, Couple an dann den Alter, vläicht nach d'Geschlecht a vläicht nach wat se maachen oder wou se sinn am Van oder aus England oder sou. Genau, hutt der dat schonn eng Kéier gelauschtert? Nee.
Nee, also sou leit nogelauschtert hunn ech nach net. Dat.
Dass dës relativ grouss, mee dat schued ass, mega vill dovun awer op Tumblr, an Tumblr huet jo elo Ufank des Joeres e Porno-Ban gemeet. Also Tumblr huet och déi Audio-Pornoen geläscht, net just d'Biller? Jo, also si hunn esou e Stopp drop gemeet quasi, dass de wann s de ugemellt bass an du bass iwwer 18, kanns de quasi iwwer den Dashboard, heescht dat, nach op déi Säiten zougräifen, déi dat héichgelueden hunn, mee du fënns se awer guer net méi esou einfach, wann s de dat agëss. Dat heescht, déi Leit, déi et virdru scho kannt hunn, Voilà, et kënnen der nach weider drop goen, mee et ass schued. Mee et gëtt eng aner Zort vun Audio-Porno, déi an de leschten zwee, dräi Joer bësse méi erop komm ass, nämlech effektiv wéi Porno, dass de eng ganz Geschicht hues, an zwar eng Persoun, déi an de Mikro schwätzt, meeschtens ass dat eng Persoun, déi an deem. sexuelle Setting, nenne mer et emol esou, dran ass an déi dann zielt, ah ech hunn dech gesinn an ech war zum Beispill an der Bibliothéik an du bass mer opgefall an dann déi ganz Geschicht quasi wéi et zum Sex kënnt a wéi déi zwee Sex hunn aus hirer Perspektiv zielt. Voilà. Dat heescht, dat ass wéi een Hörbuch, wou een da masturbéiere kann. Dat kléngt cool.
Also ech si jo extremen Hörbuch, eng eng Hörbuchfanatikerin an leider ass de Marché do, op d'mannst op Audible, wat jo nach zu Amazon gehéiert, wierklech zimlech lamentabel. Dat heescht, dat si wierklech méi Momenter där Fremdscham, well et einfach extrem schlecht erzielt ass an onmoosseg pupeg ass. An eigentlech fannen ech et awer esou spannend, wann s de en auditive Mënsch bass a sou Saache gär nolauschters, dann Also et gëtt do nach vill Spillraum, mengen ech. Jo, also wou s, wou du hues eis jo esou eng Presentatioun geschéckt, déi s de iergendwann eng Kéier gehalen hues, Kelly. Wou ech dat gesinn hunn, hunn ech geduecht, ah, am Fong gëtt et keen esou wierklech gudde Site, wou och vläicht, jo, e bëss méi queer ass an net esou normativ ass. Solle mer net ophale mat dem Podcast an einfach Audio-Pornoe maachen?
Jo, jo, dat ass effektiv wouer. Déi meescht si relativ. Hetero-orientéiert an esou zimlech klassesch normale Mainstream-Porno vum Opbau hier. Also et ass wierklech esou, d'Leit gesi sech, du hues e platten Oprëss, da kënnt et zum Sex. De Sex ass meeschtens relativ no un deem, wat s de och um Porno gesäis, vu Penetratioun hier, vun de Beschreiwungen hier an esou. An zum Schluss huet déi Persoun oder déi zwee oder déi dräi dann en Orgasmus an dat war et. Esou. An dat ass zimlech schued, well ech mengen, eleng och doduerch, datt s de keng Kierperen hues, déi s de gesäis, an och net déi Begrenzung hues dovunner, dass de muss e Bild ophuelen, géing et am Fong esou vill cool Méiglechkeete ginn, fir esou Audioporno ze maachen. An nach eppes, wat ech interessant fannen,
Et gëtt ee Site, deen ech fonnt hunn, wou eng Fra esou sexy Sproochnoriichten ophëlt. Ah jo.
Awer fir esou Zuhörer an Zuhörerinnen, an mech zum Beispill, wann et sengem. Boyfriend oder esou géing eng Sproochnoriicht schécken. An déi si mol net ëmmer sexuell, déi sinn och heiansdo wierklech just esou op Intimitéit an ech wéilt, oh, dass de elo hei wiers an da kéinte mer zesummen aschlofen an esou. Dat fannen ech och spannend. Wat eigentlech witzeg ass bei deene ganzen op sexy getrimmte Stëmmen, also ech fannen dat mierkt een ëmmer erëm, dat mierkt een och bei deene Reklammen déi nach ëmmer matten an der Nuecht um 1 Live oder wéi dat och ëmmer heescht lafen, dat ass oft dass Leit am mannste sexy kléngen, wa se probéieren et extrem sexy ze maachen. Et gëtt jo esou e Pseudo-Konsens an der Gesellschaft, wat sexy kléngt a wat net. An ech fannen, dass et do, dass een do differenzéiere kann an dass et do esou vill verschidde Kläng ginn. Dat missten d'Leit vläicht och nach léieren. An och ganz verschidde Stëmmen an och Stëmmen, déi vläicht net ëmmer, also Leit kléngen net ëmmer esou wéi dat Geschlecht, wat hinne vläicht zougeschriwwe gëtt oder déi hir Identitéit, déi se selwer hunn. An do mengen ech, do kinnt een och ganz vill maachen, andeems een dat bësse méi promoted mat mat eben esou Audiopornoen. Ech fro mech grad ob et och ob ech net iergendwann enker Leit héieren hunn déi quasi esou Masturbatiouns-Anleitungen ginn. Also dat se dass de quasi dann esou Was vun du enger sollst Persoun maachen.
gesot kriss wat s de solls maachen. Jo ech mengen dat war leider Pornosite fënns leider dat zwar och vill. op op Tumblr dat Leit dat opgeholen hunn. Also ech hunn dat och spannend fonnt dat Mega Leit cool. déi esou. Kinky Tumbleren haten dann och relativ vill esou Sproochnoriichten opgeholl hunn. Mee am Fong fannen ech en ee coole Medium. Also et ass jo och, virun allem wann een dat da mat Kopfhörer lauschtert, et ass jo vill méi intim iergendwou, well et esou just op den Oueren ass. Et ass immens no am Kapp. Et ass ganz anescht wéi wann een eppes kuckt, well een doduerch dat ee jo duerch d'Kamera kuckt ëmmer. wäit fort ass. Hm, an ech mengen do ass jo och net nëmmen esou Porno oder Amateurporno iergendwéi esou, datt een esou sexy Sproochnorichte ka maachen, mä dat ass jo och awer am Alldag vu munche Koppelen dran, datt de, oder vu munche Leit, déi matenee Sex hunn, datt s de der dann esou sexy Sproochnorichte schécks oder dech ophëls beim Masturbéieren.

wat ee wëllt soen am Viraus an wann en et net esou kléngt wéi ee wollt dann oder ee sech verschwätzt, da kann een en enker nei ophuelen. Also et huet een huet ee schonn e bëssen déi Virdeeler. Mee Audiomaterial ass jo eigentlech spannend an et ass, wann s de dann awer leider mat enger Persoun ze dinn hues, déi dat un déi falsch Leit weidergëtt, bass de vill méi schwéier ze retracéieren. Also dat kéinte lo net Koppelen, déi sech géinteneen auswëlle spillen, iergendwéi direkt als Material géint deen anere verwenden. Obwuel ech fannen d'Stëmme sinn awer schonn relativ liicht erëmzëerkennen. Et ass vläicht net esou verpönt, soe mol esou, wéi wann s de elo, well mir si jo drop getrimmt, datt alles wat s de gesäis wat iergendwéi plakeg oder sexuell oder sexualiséiert ass direkt schlecht ass. Jo, mee ech ka, also ech mengen ech kinnt mer net virstellen datt iergendeng grouss. Boulevardzeitung eng grouss Schlagzeil mécht, sou oh et ass een eng Audioopnam vun deem an deem Star beim Sex opgetaucht. Ech weess net ob do esou vill Leit gi fir klicken, einfach och well se kee kee Bild kënne verpixelen.
Wat am Fong schued ass, well ech fannen Geräischer oder Sound beim Sex ass relativ ënnerbewäert am Fong, oder net? Op alle Fall. Wann ech sou driwwer nodenken.
An domat stëllt. Lauschtert iech méi no beim Sex.
An huelt iech op. Dir kënnt eis d'Saachen och schécken, wann der wëllt. Mir wäerten se honnertprozenteg anonym senden. An.
Am Nuetsprogramm vum Radio Ara.
Ech fannt dat schéin. Ech muss mer den Outro nach änneren. Hutt Dir Froen, Äntwerten, Umierkungen oder Opname vun iech beim Sex?
Domat mat enger immens sérieuxer Nout hu mer geennegt. Et ass natierlech net sérieux ze huelen, wat an deene leschten zwou Minutte gesot ginn ass. Et war déck flott mat Iech. Jo, ech fannen och.
Merci, dass Der nogelauschtert hutt, a bis déi iwwernächst Woch.